Rrit l-ewwel nett nirringrazzja lill-OK Medical ta' din l-inizjattiva parti mis social corporate responsibility tagħhom għal din kampanja nazzjonali biex ikun hemm screening għal min jista' jkun qed jitlef is-smigħ, imma wkoll nirringrazzja lill-Kunsill Lokali tal-Imsida li propju laqa' Il-launch ta' dil-kampanja propju fid-dar tiegħu, hux veru, għal Misidjani u ħa nibdew propju mill-Misidjani, wieħed jittama. Dil-kwistjoni tan-nuqqas ta' smigħ, nistqarr magħkom u ħa naqsam magħkom esperjenza personali fil-ħajja l-oħra tiegħi meta kont Ministru u ġejt allura f'kuntatt iktar mill-qrib mal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Persuni Nieqsin mis-Smigħ. fejn kienu stidnuni nindirizza konferenza u niftakarni mmur f'Marsaxlokk għax hemm kienet dil-konferenza u wara li spiċċajt nitkellem sakemm kelli l-interpretu miegħi tas-smigħ ma kontx qed jiġi l-interpretu għad-deaf ma kontx qed ma kienx qed tinkwetani. Meta spiċċajt nitkellem niftakar. Ma smajtx ħoss, u l-persuni neqsin mis-smigħ li kellu quddiemi għollew idejhom iċapċpuli. Dan hu l-mod ta' kif iċapċpu. Ma kien hemm silenzju perfett. U niftakar dik inhar kważi emozzjonajt ruħi, però daħlitni ħafna f'qoxorti. U nistqarr magħkom mhux l-ewwel darba biex niftakar x'jista' jkun persuna għaddejja minn nuqqas ta' smigħ tista' tkun qed issofri, Xi darba għamlu għamlu bħali, daħħlu idejk subgħajkom f'widnejkom u ma tisimgħu xejn u tindunaw li anke l-iċken ħoss madwarkom jagħmel id-differenza għall-kwalità tal-ħajja tagħna. U allura l-kwistjoni tan-nuqqas ta' smigħ irridu norbtuha intrinsikament mal-kwalità tal-ħajja tal-persuna u ma' anke l-riskju ta' esklużjoni soċjali. U allura għalhekk jiena napprezza ħafna l-inizjattivi ta' kumpaniji bħal OK Medical li jiddeċiedu minflok joqogħdu jagħmlu xogħolhom u ħadd ma jgħidilhom xejn u jagħmlu xogħol tajjeb imma wkoll jiftħu biex jagħmlu dan dan ħa ngħidu hekk din il xi ħaġa tajba pożittiva għall-poplu tagħna. Fl-Ewropa hemm sittax fil-mija tal-adulti li huma impaired, għandhom hearing impairment. Hemm 71 miljun ġewwa l-Ewropa, naturalment inklużi aħna. U huwa wieħed minn kull sitta li jista' jkollu hearing aid, wieħed minn kull sitta biss għandhom hearing aid minkejja li daw is-sitta ġifieri qed ngħidu tal-persentaġġ għandhom bżonn hearing aid. U allura dan jirrifletti u din daw l-indikaturi qed insemmihom biex nuri kemm dan din il-kampanja nazzjonali hija importanti għaliex jekk fl-Ewropa għandna din it-tip ta' sitwazzjoni, allura aktar u aktar għandna bżonn naħdmu ġo pajjiżna xi ħaġa li hija maniġjabbli, nemmen li hija maniġjabbli, għaliex aħna ovvjament mhux qed nitkellmu issa fuq miljuni imma qed nitkellmu ftit fuq għaxriet, fuq mijiet ta' eluf ukoll. Imma hija maniġjabbli biex nippruvaw li dil-kampanja tilħaq kull rokna tal-gżejjer tagħna. Jiena nappella l-Kunsilli Lokali u qed nieħu gost li mhux biss qed nara s-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali l-Onorevoli Silvio Parnis hawnhekk imma wkoll qed nara l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali biex il-Kunsilli Lokali joħdu din l-inizjattiva fuqhom biex fl-aħħar mill-aħħar Il-Kunsilli Lokali qegħdin hemmhekk bħala gvern, gvernijiet lokali biex jagħmlu d-differenza fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna. U d-differenza fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna mhijiex biss l-infrastruttura u l-ambjent ta' fejn ngħixu imma wkoll il-mod ta' kif inkunu qegħdin ngħixu. Jista' jkollna l-isbaħ u l-aqwa infrastruttura madwarna, l-isbaħ ambjent madwarna jekk għandna persuna li qed tmur mis-smigħ, u mhix qed tilqa' għal dik il-ħaġa jew inkella m'għandhiex il-faċilità biex tkun tista' tkompli tgawdi fiċ-ċirkustanzi l-aħjar li tista' allura l-kwalità ta' ħajja ta' dik il-persuna, il-wellbeing ta' dik ta' dik il-persuna ma tkunx tista' tgawdih kif suppost tgawdih u allura jiena nemmen li din kienet għaqlija l-għażla li l-OK Medical jagħżlu bħala partners tagħhom il-Kunsilli Lokali biex nersqu qrib in-nies nidħlu fil-komunitajiet ħalli l-kwistjoni ta' l-impairment tas-smigħ kemm jista' jkun nilqgħulu bl-iscreening li se nkunu qegħdin nagħmlu. Għaldaqstant nawguralkom l-OK Medical, nawgura lill-Kunsilli Lokali kollha ħabrieka tagħna biex naħdmu flimkien ħalli t-titjib fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna nqisuh ukoll minn aspett ta' saħħa. Nirringrazzjakom.